Guarani ñe'ẽ ha iñe'ẽ porãha ipyre porundy mbo'esyry pegua. Penendive, mbo'ehára Mariano Lezcano García, penemandu'áke, ñañemoarandukuaa ñaimeha guive. Ko árape ñañe'ẽta avatee ha avatee'ỹre, pejesareko porãkena ikatu hag̃uáicha ñaikumby porã ha ñañemomba'e ko mbo'epy kóvare. Mbo'epyrã jaguereko upéicharamo avatee ha avatere'ỹ. Peteĩha moñe'ẽrã jaguereko avei ñe'ẽndy ha avatee ha avate'ỹ. Jajesareko porãkena hesekuéra ikatu hag̃uáicha og̃uahẽ porã ñandéve mbo'epy ko árapegua. Ojehupytyséva, jahechakuaáta upéicharamo ko mbo'epy rupive ha jahupyty páhina umi oikotevẽva. Omomba'eguasu avakuéra jehaipyrépe Mokõiha ohechakuaa avakuéra jehaipyrépe ha mbohapyha oikuaa avakuéra jehaipyrépe. Jajesareko porãta upéicharamo umi ñimoñe'ẽrã rehe ha ikatu hag̃uáicha jahupytýpa hína ko mbo'epy rupive Ko jehupytyséva ko'ág̃a. Pépe oñemboja José ka'i isy rendápe. Jajesareko porãke ku ta'angáre ha ikatu hag̃uáicha ñaikumby mba'épa José ka ou he'i isýpe. Pe oguerekóva iñakãme hína jaikuaáta mba'épa. Hi'ã chupe hína yvarykuemi. Upevarã pya'ekuépe ou kuéva mbo'ehavógui ha'e oñembojái sy rendápe ha he'i chupe, Che sy, ha'usete yvarykue, mba'épa peẽ peje oiméne ombohovái chupe isy ra'e? Jajesareko porãke hese. Oimépa he'i chupe ejeporeka heladérape? Ehogeka ñandéve yva ndaipóri rupi? Mba'épa oiméne ra'e? Péva jaikuaáta upe rire. Peve jahecháma hína oñani joa ohóvo hikuái, moõpa oiméne oho, oho hikuái yva reka. Upéichanepa, jajesareko upéicharamo hese. Ápe jaguereko peteĩ moñe'ẽrã mbykymi, jajesareko porãta pe he'íva rehe. Mba'épa ogueru ñandéve hína ko moñe'ẽrã rupive? José kavy'ápe oñembosako'i oho hag̃ua yva reka ka'aguýpe. Isy ha itúva ojokuái chupe yva reka. Ogueraha hendive ityvýra, heindy ha hymba jagua. Mombyry ohóta rupi hikuái ogueraha, mbujape, so'o chyryry, mba'e he'ẽ, ho'u va'erã tapére, avei pumbyry ha yro'ysã ijyuhéirõ g̃uarã. Mombyry oguata rire hikuái og̃uahẽ yvatýpe, Oñepyrũma oipo'o narã aratiku mamo, mburukuja, ápe pupa, kuri, guavira, ha oñongatu vosápe hi'aju porãva ha nahániriva. Oguereko rire heta ombyatymbyatý ivosakuéra, ohupi ijapérekuéra ha ou jey hikuái hóga gotyo kuarahy oike mboyve. Avei jaguereko ñe'ẽndy, jahechakuaáta hína umi ñe'ẽ nahesakãiva ko'ág̃a ikatu hag̃uáicha ñamyesakã porã. Jahechami umi ñe'ẽ jaiporúva ñande rogapýpe, che reindy, kyvy, Ko'ãva jaipuru ogapýpe hína. Mbujape. Ko'ãva jaipuru avei ogapýpe. So'ochyryry. Péva katu jaipuruvéntema ogapýpe hína. Ñamaña hague hese jahechakuaáma hyakuã sy. Jahecha hyakuã sýpe de so'o chyryry, hyakuãvúpe, mbojape. Ja'use hag̃uáicha ñamaña haguénte voi hese ja hi'ãma ja'u. Pumbyry. Péva opavave jaipuru hína ha katu jagueraháma nde aña nde ndive ikatu hag̃uáicha. Oĩramo mba'e ñamombe'uséva mombyrymi rive, ñande sy térã, ñande ru térã, ñande pehẽngue kuérape, upéicha ramo jaipuru va'erã katete péva. Yro'ysã, péva avei jagueraha va'erã ñasẽhápe. Jaku ha ndajacúi ramo jepe, jagueraha va'erã y ikatu haguãicha ñambogue'uhéi. Mba'e he'ẽ. Mba'épa hína péva? Umi mba'e ñande ikatúva jagueraha ñañemindu'umi hag̃ua hese jahakuévo. Heta mba'e ikatu ñajagueraha. Oĩ jaguerekóramo jagueraha ka'i ladríllo, jagueraha. Dulce de guayaba, umi mba'e he'ẽ jejapo va'ekue araságui, umíva ikatu avei jagueraha, jamindu'umi hag̃ua hese jahakuévo tape rehe térã japytu'ukuévo. Ko'ápe jaikuaáta hína mavaiteva opa pe avatee ha avate'ỹ'ỹ. Pe mbo'epy ñande jaguerekóva hína ko árape, péva hína, avatee ha avate'ỹ'ỹ. Péva jajesareko porãta ikatu hag̃uáicha ñaikũmby ha ñañemomba'e hese ikatu hag̃uáicha opyta porã ñandéve. Ava tee ojapóva umi oñemombe'úva ipype ikatu peteĩ térã hetave. Avei ha'e hína pe oñeñe'ẽha pe moñe'ẽrãme, pe oikóva Ha'e ojapóva ha oje'éva ojerepaite hese. Péva hína pe Ava tee. Ha'e pe ojapopaitéva pe mba'e oje'éva guive pe moñe'ẽrãme. Avate'ỹ. Mba'épa hína pe avate'ỹ? Avate'ỹ umi máva oĩva avei moñe'ẽrãme omoirũ pe avateépe ha katu sapy'ánte opyta tapykuépe. Mba'e rehepa péva? Ha'e tupi hína pe omoirũva avateépe. Upéicha rupi, Ndojehechaguasúi pe moñe'ẽrãme pe mba'e ojapóva. Ojerepa rupi ha'e pe moñe'ẽrãme oĩva ava tee rehente. Ko'ápe jaguerekóma jehecha jey ñamba'apomi hag̃ua pe moñe'ẽrãre. Ñambohovái porandu moñe'ẽrã rehegua. Moõpa oho Joséka? Penemandu'ápa pe moñe'ẽrãme he'i va'ekue, moõpa ohóra'e? Oho ka'aguýpe. Penemandu'ápa avei maerãpa oho. Mávapa omoirũ Joséka pe yva reka. Tyvýra, teindýra ha avei oho hendivekuéra peteĩ hymba jagua. Mávapa pe tapicha oñeñe'ẽveha? Ha'épa hína Joséka, tyvýra, teindýra ha hymba jagua? Mavaitéva ehenepa Joséka rehe. Péva rehe oñeñe'ẽve hese ojejereve hína pe moñe'ẽrãme ha ojerepa hese hína umi oje'éva ha umi oikóva guive. Upéva rehe ha'e ava tee. Ñambohovái iporandu moñe'ẽrã rehegua. Mávapa pe tapicha avatee? Joséka. Péva ha'e hína pe avatee. Hese ojerepa rupi umi mba'e oikóva ha oje'éva. Upéicha rupi ha'e avatee. Mávapa ko'ã tapicha apytépe avatee'ỹ? ha jajesareko porãta hese upéicha ramo, ikatu hag̃uáicha jaikuaa mávapa hína pe avate'ỹ. Avate'ỹ ha'e hína tyvýra, teindýra, sy ha túva. Ko'ãva ha'e hína avate'ỹ. Ñambojoaju hu'ýpe he'iséva jehaipyrépe, jajesareko porãta ko'ãva rehe ha ikatu hag̃uáicha jaikuaa mávapa hína ava tee, yva, teindýra, narã térã hoséka. Upéicharamo ko'ápe ñambojoajúta hu'ýpe he'iséva jehaipyrépe, ava tee Mo'ãitevapa hína ja'emi jey, yva, teindýra, narã, térã Joséka. Ha ñamoñe'ẽ haguéicha moñe'ẽrãpe, Joséka rehe ojerepa hína pe moñe'ẽrãme he'íva ha oikóva. Upéicharamo ñambojoajúta ho'ýpe Joséka. Péva hína ñande Avatee. Ko'ág̃a ñambojoaju jeýta ho'ýpe. He'iséva jehaipyrépe, jaguereko Joséka, sy, tyvýra ha yva. Ma'aitévapa hína ko'ãva apytépe avate'ỹ, jaguereko Joséka, sy, Yvyra ha yva. Ñanemandu'áramo ko apytépe jaguereko peteĩ jahechaukava'erã avate'ỹ upéicha ramo. Yvyra ha avei ikatu sy. Upéicha ramo jaguereko mokõi avate'ỹ ko tembiaporã kóvape. Ipahaite jaguereko ñamohu'ã hag̃ua ñane rembiapo ko árape ha jajesareko porãta. Mandu'arã jaguereko ava tee mba'épa hína he'ise ojapóva umi oñemombe'úva ipype ikatu peteĩ térã hetave. Avei ha'e hína pe oñeñe'ẽha pe moñe'ẽrãme, pe oikóva ha'e ojapóva ha oje'éva ojerepaite hese. Péva hína pe avatee. Avatee'ỹ katu umi máva oĩva avei moñe'ẽrãme omoirũ pe avateépe ha katu sapy'ánte opyta tapykuépe. Upéicharamo jaguereko avatee'ỹ Omoirũva hína, ndaha'éi opytáva tapykuépe, ndaha'éi opytáva tesaráipe, nahániri, oĩ pe moñe'ẽrãme. Ha katu, ava tee rehente oñeñe'ẽve ha ojerepave pe oje'éva. He'i Joséka isýpe, Aguyje che sy, heterei yva rykue. rejapóva. Mba'épa oiméne ombohovái chupe? Ombohovái chupe kóicha. Avy'aite, ág̃a ndéma rejapóta. Joséka oho rupi oheka yvarykue, ogueru ho'u hag̃ua, ojapo chupe isy. Ha katu he'i chupe isy, Ndéma ko'ág̃a rejapóta, ahechaukáta ndéve. Ovy'aiterei Joséka ho'u ha oje'i ojapota haguére isýpe yvarykue.